Ok. Men türkmen dilinde nesip bolsa presentation etjek. Meniň adym Serdar Orazow. Men TASA, ýagny Turkmen American Scholars Association-yň board memberi, ýagny guramaçylyk komitetiniň agzasy. Gynansagam men bu gün bir maşgala sebäpli, schedule conflict sebäpli özüm baryp bilmedim. Ýöne biziň ýyllyk reportymyzy siziň bilen paýlaşmak isledik. Biram gysgaça TASA barada agzap geçmekçi. TASA-nyň türkmen dilindäki ady Türkmen ýaş alymlar guramasy, iňlis dilinde-de Türkmen American Scholars Association, gysgaça-da TASA diýýäs. Men gaty gaty-gysga indi diýip bolsa gürlejek zat, sebäbi edil häzir günortanlyk wagty, günortanlyk nahary bilen siziň araňyzda men durun, şonuň üçin özümi birazjyk birhili görýän. Birazjygym gijä galyp başladyk, şonuň üçin gysga nesip bolsa aýtjak. Biziň missiýamyz näme? Biz Birinji bilen başdan hemen Türkmen TASS-y barada aýdaýyn. TASS iki müň sekizinji ýylda resmi şekilde guruldy, Amerikada found edildi. TASS-a five oh one C three diýilýär, The Non-Profit Organization, hiç hili pul gazanmak maksady bilen däldi, ýörite şuň ýaly umumyköpçülige hyzmat sebäpli maksatly gurulan organizasiýa. TASS-anyň özüniň aýratyn özbaşdak guramaçylyk komiteti bar, Biziň öz aramyzda maslahat edýäs. Biz obşa alanda hemmämiz sanamyz alty adam. Wepa Rejepow birisi, şolaň birisi, birisi men, Serdar Orazow, birisi Maýa Meredowa, Gunça Kakajanowa bar, Gadam Mälikgulyýew bar, Mekan Muhammedow, Batyr we Batyr Jumahanow, alty adam, alty agzamyz bar şu wagtlykça. Biz öz aramyzda ma, neme, QŞO agzalary köpeltmek barada maslahat edýäris. Umuman aýdaňda biziň missiýamyz, biz ýaşlary şu bilim, ylym ugrunda höweslendirmek isleýäris. Biz TASA-nyň esasy maksady şo bolup durýar. Ondan başga-da türkmen ýaş alymlary, alymlary, hünärmenleri TASA platformasy arkaly, arkaly, şu simpoziumlar arkaly bir ýere getirmek, bir ara jemlemek we olar üçin maslahat etmek, bir-birini tanamak we hyzmatdaşlyk etmek, gatnaşmaga mümkinçilik döretjek bolýar. Ýaňky aýdyşym ýaly, biz diňe Amerikada däl-de, başga-başga ýerlerden hem, Amerikadan, Türkmenistandan, Ýewropadan, Hytaýdan, Koreýadan ýa-da Orsýetden, başga-başga ýerlerden hem alymlarymyz çykyş edýär, käbirleri özleri gelýär, käbirleri ýaňky Zoom arkaly gatnaşýar. Ýöne hemme ýerden hem gatnaşyjylar bar. Biz taşy guramaçylary volunteer based, ýagny meýletin, hiç hili pul tölenenok, hiç hili board memberler ýa-da volunteerler hiç hili pul alanok onuň garşylygynda. Taşy diňe meýletinler tarapyndan berlen serişdeler bilen dolandyrylýar, onuň daşyndan hiç hili ne döwlet edaralaryndan, Amerikadan ýa-da Türkmenistandan, ne-de private, hususy, kärhanalardan, korporationlardan pul alanok. Diňe ýaňky meýletinleriň, board memberleriň beren haýyr-sahawat, donation-lary da öz tarapyndan dolandyrylýar. Hiç kime pul tölenenok, biziň hiç hili işgärimiz ýok. Biz öz aramyzda meýletinler bilen wolontýrler we board memberler arkaly TASA-nyň ýyllyk edilýän işlerini, simpoziumyny, guramaçylyk işlerini seredýäris. Bu gysgaça taýsa barada muny aýt umumy belläp geçjek, ýöne köp öýem bilýäňiz, şu gün nesip bolsa taýsanyň on dokuzynjy simpoziumy geçirilýär. Birinjisi iki müň ýedinji ýylda geçirildi. Covid döwründe iki gezek onlaýn boldy. Neme fizikal neme bolmady, presence bolmady, ýöne şonda-da iki ýyllap iki müň ýigriminji ýylda, iki müň ýigrimi birinji ýylda hiç üznüksiz iki müň ýedinji ýyldan bäri dowam edip gelýär. Mundan be be soňam nesip bolsa dowam eder. Ýaňky aýdyşym ýaly panelistler bolýar, gelip çykyş edýänler bolýar, hünärmenler, ýaş alymlar gelýär, öz temalaryny düşündirýärler, öz ugurlaryny, alyp barýan işlerini düşündirýärler. Ondan başga-da taýsyz gündizki simpoziumyň agşamynda bizde türkmen agşamy bolýar, türkmen naýt diýýäs gysgaça aýdanda. Türkmen dürli-dürli naharlar bolýar, bizi kim myhman alýan bolsa şo şäherdäki türkmen halkymyz bize myhman myhmansöýerliklerini görkezýärler. ýörite aýdym-saz bolýar, bu agşam giç sagat giç wagta çenli türkmenler bir öz aralarynda social gathering edýärler, ýygnanyşýarlar. Indi esasy bu günki temamyz biz neme edesimiz geldi-de, biz taşa diýende, mysal üçin, taşa nireden pul toplaýar, nähili pul toplaýar, näçe pul toplaýar, o pullar näme diýýär diýen ýaly sorag ýüregimize çykýar, bize köp sorag gelýär. Şonuň üçin şu ýyldan başlap nesip bolsa, ýyllyk maliýe hasabaty bereli diýdik ýa-da annual financial report iňlis dilinde aýdamyzda. Ýaňky belläp geçişimiz ýaly, bize hiç hili başga ýerden pul gelenok. Biz diňe ýaňky meýletinler we bord memberlerden toplanan pullar arkaly dolandyrylýarys. Iki müň ýigrimi dört ýigrimi bäşinji ýylda umuman alanda bize on sekiz müň dollardan sähel gowrak pul gelipdir. Bu iki müň ýigrimi dört, ýigrimi bäş diýende-de biz biz taşça simpoziumyny, ýyllyk simpoziumyny iýun aýynda geçirýäris. Ondan soň biz hasabatymyzy hem iýun aýyndan başlap, maýyň soňuna çenli ýöredýäris. Şu görýän nomeryň summaňyz geçen ýylyň iýun aýynyň birinden başlap, şu ýylyň maý aýynyň otuz birine çenli bolan wagtyň dowamynda gelen pullary görkezýär. Indi bärde üç sany aýratyn ýerden bize pul gelipdir. Müň dört ýüz elli bäş dollar wolontirlerden gelipdir, meýletinlerden gelipdir. Üç müň iki ýüz togsan dollar Taşaň bord memberlerinden, ýagny guramaçylyk komitetinden gelipdir. Birem ilkinji gezek bize bir bärde Volunteering Time Matching Donation diýilýär bärde. Eger bord memberler ýa-da meýletinler bir non-profit gurama üçin meýletin wagt sarp edýän bolsa, Olar üçin bir iş edip görýän bolsa, şoň sarp eden sagadyna, ýagny corporation, kärhana, zat edýär, donation edýär, ýagny şo şu näçe iş bolsa, iş hakyna görä, şoň şonça pul berýär, bir-de şu ýyl on on üç müň dollardan sähel gowrak şeýle pul geldi, şonam bärde görkezesimiz geldi, bärde görkezýäs, obşa aýdanda, ýagny umumy on sekiz müň dollardan sähel köpräk pul geldi. Toplanan puluň hemmesi sentine çen hiç hili baş gerek gidenok. 100%, 100% hemmesi programmalar üçin sarp edilýär. Indi gysgaça funding bärde zady üýtgetmek ýatdan çykyp dursa nemesini taýtlyny garyşlarsyňyz. Ýöne serişdeleri nähili sarp edýäs o barada-da gysgaça aýdyp geçesimiz geldi. Umumy seredeňde, şu ýylyň dowamynda bize dört müň dört ýüz segsen üç dollar serişde sarp edipdiris. Olaryň hemmesi, aýdyşym ýaly, TASAM-yň çykdajylary üçin sarp edilýär. Iň uly bölegi, sizem bilip biläýjegiňiz ýaly, simpoziumyň ýa-da eventiň rashodlary üçin sarp edýäs. Simpozium diýende näme barada gürleýäris bärde? Simpozium mysal üçin bir ýerde bu ýyl sag bolsun Serdar gaty kömek etdi. Bize Stanford uniwersitetinde ýer almaga bu ýyl hiç hili pul tölemedik. Ýöne her ýyl her şäherde oň ýaly mümkinçilik bolanok. Şonuň üçin hem simpoziumyň geçjek ýeri üçin arendasyna pul tölemeli bolýas. Kä halatlarda mugt bolýar, şu günki bu günki bolşy ýalyk. Ýöne köplenç başga ýerlerde pul tölemeli bolýas, uniwersitetler ýa-da başga ýerlere. Birem Türkmen agşamynyň geçiriljek ýerinde Käwagt mugt bolsady köpçi-köpçi köp wagt otaýsam pul tölemeli bolýar. Ondan soň beýleki eventiň keýtering ýagny nahar meselesi ýüze çykýar. O nahar gelen myhmanlara nahar bermeli. Ondan başgada başga guramaçylyk serişdeleri gerek bolup durýar. Mysal üçin insurans satyn almaly boljak ýerleri. Şoň ýaly rashodlary şu kategoriýa goşýar. Olam gde-te üç müň dollar hemmesini toplap aýdaňda ýok gde-te üç müň dollar bolýar-da. Ondan başga näme bolýar? Mysal üçin, şu ýyl seredemizde, geçen seredemizde esasy biziň uly rashodlamyzyň birisi, çykdajylarymyzyň birisi biziň web sahypamyz üçin boldy. Web sahypa täzelemeli boldy. Şonuň üçin web sahypa täzeledik. Biram hosting fee, nirde host etjek bolsak, şoňa tölemeli boldy. Olam alty ýüz otuz iki dollar. Bram käbir halatlarda ýagdaýy eger gerek bolsa bord ýaňky guramaçylyk komiteti öz arasynda maslahatlaşyp çykyş etjeklere ýol harajaty kömegi berýär. Şu ýyl şo ýyllardan birisi oňa-da sekiz ýüz ýetmiş sekiz dollar şu ýyl töläpdiris. Onam gysgaça belläp geçýäs. Ýene belläp geçesim gelýär, sorag gaty köp sorag ýüze çykýar, şonuň üçin onuň aýdyp geçeýin ýene-de, hiç gezek bord memberleri pul alanok, edýän işleri üçin ýa-da meýletinlere hiç gezek pul berenok, her her heraýsy öz öz hususy wagty bilen hyzmat edýär we meýletinlik edýär. Mundan soň näme eders? Mundan soňky proýektlerimiz näme? Birinji bilen-ä indi şu bu gün bu gün gaty detalyny berip bilmeýäs kagynansagam, ýöne Taşaýyn Wall Recognition Award diýip bir bir proýekt etjek bolýarys. Olam her ýyl býujetimiziň ýetdiginden, býujetimiz bolup dursa, nesip bolsa bir Recognition Award, ýagny Bir baýrak berjek bolýas, pul baýragy berjek bolýas. Iki, üç adam kä halatlarda bir adam bolup biler, ýöne ýylda ýagdaýymyzyň ýetdiginden şoňa meňzeş bir reward, ýagny sylag, pul sylagy serişdesi beriljek nesip bolsa. Çykyş etjekleriň arasyndan hem bolup biler, onuň daşyndan hem bolup biler. Bu barada nesip bolsa social media arkaly ýakyn wagtda size maglumat berip bileris. Ondan başga-da näme social media-ny gaty ýakyndan ulanasymyz gelýär, köp ulanasymyz gelýär. Şony ýuwaş-ýuwaşdan başladýas. Şu sizem belki eger social mediadan bizi yzarlaýan bolsaňyz, follow edýän bolsaňyz şuýlam görensiňiz. Mundan beter hasam depginli alyp barasymy gelýär şu işi. Näme üçin? Sebäbi biz birinjiden öz köp has köp adama connect edesimiz gelýär, reach edesimiz gelýär. Ondan başga-da mysal üçin şu simpoziumda gaty köp prezentasiýalar boldy. Şu prezentasiýalary diňe şu taýda gatnaşyjylar däl-de, eýsem umumy köpçülige ýetiresimiz gelýär. Şonuň üçin hem nesip bolsa social mediany, YouTube, Instagramy, Türkmenistanda başga platformalary hemmesini nesip bolsa gaty ýakyndan gaty köpräk ulanasymyz gelýär. I soň iň soňkusam biziň volunteer bejimizi ýagny meýletin meýletinlerimiziň sanyny köpeldesimiz gelýär. Onuň esasy maksadam biz ýylyň dowamynda şu wagtlykça köplenç bir gezek bir event bolýar, bir çäre bolýar, olam simpozium, annual simpozium. Ýöne mundan beter, mundan mundan soňky ýyllarda hasam köpeldesimiz gelýär, başga başga çärelerem geçiresimiz gelýär. Onuň üçin hem sanymyzy azajyk köpeltmeli bolýarys. Şo barada-da nesip bolsa, öňümizdäki ýyllarda seret diýip geçmekçi, şoňa da üns bermekçi nesip bolsa. Bizi social mediada eger follow etmeýän bolsaňyz follow etmegiňizi haýyş edýäs. Sebäbi näçe köp adam follow etse şonça-da köp görünýär şu biziň social media accountlarymyz. Şonuň üçin eger kyn görmeseňiz bizi social medialar arkaly follow etmegiňizi sizden haýyş edýäris. Biz size goşulyp etjek goşandyňyz bize etjek kömegiňiz bolar. Birem iň soňunda şu wagta çenli bize kömek edip bilen bütin wolontýrlarymyza, donorlarymyza we spikerlerimize, ýagny çykyş edenlerimize we ondan başga-da, ondan galyberse-de gelen myhmanlara, gatnaşyjylara köp sag bolsun aýdasym gelýär. Eger siz bolmadyk bolsaňyz biziň etjek, edýän işimiz maksadyna barmazdy. Şonuň üçin ýene bir gezek köp sag bolsun aýdasymyz gelýär. Birem eger biziň edýän işimize goşant goşup bilseňiz, aşaýda linkleri bar, QR kodlary bar, goşant goşmagyňyzy sizden ullakan haýyş edýäris.
Boldy köp Serdar köp sag bol. Tasa barada soragyňyz bar bolsa closing remarkda sorarsyňyz. Şu wagt bizi sizi nahardan